Районыбызда үткәрелеп матур традициягә әйләнгән Таҗетдин ялчыгыл укулары быел да үзенә җыйды. Безнең җирлектә ул 10 тапкыр үткәрелә. Программа буенча конференция Имәнлебаш авылында башланды. Барчасы зиратка барып, ялчыгыл рухына дога кылдылар.

Куш елгада Ялчыгыл нәселе хөрмәтенә ачылган тарихи чишмәне төзекләндергәннәр. Укулар Хәзрәт чишмәсе буенда сәхнәләштерелгән тамашалар җыр-биюләр белән дәвам итте. Бер

Район җитәкчелеге, монда хезмәткәрләр бу чараны оештыруга шундый зур өлеш кертәләр. Һәм менә бу үзенә күрә Зәй төбәгенең генә түгел, ә безнең татар дөньясының үзенә күрә бер бәйрәме, милли рух. Без үзебезнең шушындый тарихыбызны, үзебезнең күренекле кешеләребезне белергә, аларның эшчәнлеген яшь буынга җиткерергә тиеш. Бары шул вакытта аларны хөрмәт иткәндә генә безнең халкыбызның киләчәге бар. Таҗетдин Ялчыгынны гына түгел, бик күп безнең галимнәребез. Шаккаткыч галимнәребез бар. Аларны э, барларга кирәк. Барларга кирәк яки китап, яки э, кино, яки анда спектакль, яки анда документаль әсәрләр язарга кирәк. Ул э, халыкның йөзен билгели бит ул. Нинди катлаулы шәхес! Аннан соң аның Рисалә-и Газизә дигәне бит инде аның кызына багышланган, ул аның әсәре, иң әсәре анда бик күп ул. Коръән турында да язган, дин укытучысы булган, мөгаллим булган, музыка белән шөгыльләнгән. Хәтта аның сурәтләре дә бар. Теге гитара шикелле дутар, кыллы инструментларның сурәтләре дә бар. Нинди киң кырлы, киң кырлы шәхес аны онытырга ярамый. Таҗетдин Ялчыгы бездә тумаса да, гомеренең иҗади өлешен Зәйдә, хәзерге Түбән Кама районында үткәрә. Китапларын да безнең җирлектә язганлыгы мәгълүм. Дистәдән артык иҗтимагый, әдәби, гыйльми хезмәтләре бар. Аның иҗаты һаман барлана, яшь буынга җиткерү юллары эзләнә. Хәзерге заман белән аваздаш аның әсәре, шуңа күрә Таҗетдин Ялчыгылның менә бу Тәварихы Булгариясын әле тагын да тирәнрәк итеп өйрәнәсе, ачыклыйсы нәрсәләр күп. Шуңа күрә мин аны менә монда ел саен килеп йөрим бит инде Таҗетдин Ялчыгыл укуларына тагын бер тапкыр укып чыгам килер алдыннан. Тагын үзенә күрә кызыклы нәрсәләр табам. Быелгы минем Табыш дип әйтмим, аңа элегрәк тә игътибар иткәннәр иде. Анда бик күп географик атамалар, топонимнар, елга, авыл, шәһәр, э, э, илләр исемнәре әйме. Таҗетдин Ялчыгыл оныклары бу чарага ел саен зур горурлык хисләре белән киләләр. Елдан-ел аның нәсел дәвамчылары табыла. Бүген алар 300 гә якын. Менә хәзер мин бабайның э, Эш иҗатын тикшерү хезмәте белән дә алып барыла инде бу, параллельно бара бу эшләр барсы да. Елдан-ел барыбер дә очышлар күп. Быелгысы елны менә шуның кадәрле дулкынланып көтәбез менә туганнарны, яңа туганнар барлыкка килә. Ял-чыгыл хезмәтләренең яшь буынны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен үстерүдә өлеше зур. Бай мирасны буыннан-буынга тапшыруның никадәр әһәмиятле, мөһим икәнлеген һәркем аңлый. Шуңа күрә ул гади гына эшчәнлек җырлап, биеп, шигырь сөйләп кенә түгел, ул телебез безнең иң кадерле безнең тарихи мирасыбыз. Әгәр дә сез тел мәсьәләсенә. Ә бу менә мондый чаралар, әлбәттә, шуның күркәм бер мисалы, үрнәге булыр да. Менә башка районнар, шәһәрләр дә үрнәк алсалар, менә шул безнең хәрәкәт була. Таҗетдин Ялчыгыл гомеренең соңгы елларында Зәй төбәгендә яшәп, әдәби иҗат һәм тәрҗемә белән шөгыльләнә. Аның һәвәскәр табиб булуы, авыруларны дәвалавы да билгеле. Ул, үзе яшәгән бар җирдә дин сабаклары укытып, халыкка дини тәрбия дә бирә. Дәвамлы булса иде, Раббым, шушы Зәйгә генә түгел, гомумән, Татарстаныбызга, татар халкына, татар милләтенә бу бик әһәмияткә ия булган, кирәкле булган чара. Чөнки шушы чара галимнәребезне кире җәмгыятькә кайтара, әйеме, танытабыз, әлхәмдулиллаһ, күрсәтәбез, аларны бөтен яктан өйрәнәбез һәм күп мәгълүмат алып, әйеме, кызыксыну уятабыз, кызыксындыру уятабыз, әлхәмдулиллаһ. Куш Елга мәдәният йорты каршында ялчыгыл мирасын чагылдырган күргәзмәләр эшләде. Конференция Коръән аятьләрен уку белән башланды. Беренче итеп сәламләү сүзләрен район башлыгы Разыйф Кәримов җиткерде. Ялчыгыл укулары Зәйдә районыбызның элеккеге мөхтәсибе Сәгыйть хәзрәт Камалов башлангычы белән оештырылган иде. Елдан-ел аның географиясе киңәя. Белгәнебезчә, галим халыкны мәгърифәтле, әхлаклы итү өчен күп көч куйган, дәвалау белән шөгыльләнгән. Шушындый олуг шәхеснең. Моннан өч гасырга якын элек Зәй җирендә яшәве, аның халкына хезмәт итүе белән безгә, без инде лаеклы горурланабыз. Татар тарихында күренекле эз калдырган шәхесләребезне, аларның хезмәтләрен искә алу, халыкка җиткерүгә багышланган шундый чаралар арта баруы куанычлы вакыйга. Нәкъ менә Таҗетдин Ялчыгыл кебек шәхесләр үз төбәгенә дан китерә дә инде.